Sara ta' tajba minna u ftitħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ħanlaqqakom ma' Luke Sajdon. Luke huwa kompożitur, mużikali, awtur teatrali, kif ukoll kittib. Luke rebaħ diversi titli prestiġġjużi kemm lokalment u anke fir-Renju Unit, fejn fil-preżent qiegħed jgħix. Luke għandu viżjoni unika, viżjoni artistika kif bit-teatru u bil-mużika jesponi kwistjonijiet relatati ma' strati differenti tas-soċjetà tagħna. Luke gradwa fil-matematika u fl-istatistika, però grazzi għall-perseveranza tiegħu rnexxielu jipperswadi karriera f'dak li għandu passjoni għalih, il-mużika u t-teatru. Niltaqgħu ma' Luke minn hawn u ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Glutex, gluten free traditional Maltese products, so yummy you won't taste the difference. The new Beko range, beyond beautiful, just like nature. If it's cheese, it's Fior di Vita.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

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum it-Tnejn 10 ta' April, l-għada tal-Għid il-Kbir. Ħafna minnkom din il-ġimgħa qegħdin igawdu xi ftit ġranet ta' vaganza, forsi jkollhom ġranet iktar liberi, naqra iktar ħin liberu biex jagħmlu dawk l-affarijiet forsi li normalment f'rutina normali ma jkollhomx ċans jagħmluhom. Hawn ukoll xi wħud li forsi ma jgħixux fi gżiritna u jiġu lura għall-Għid il-Kbir sabiex jiltaqgħu mal-qrabat, mal-ħbieb tagħhom u jqattgħu ftit ħin magħhom. Il-mistieden tiegħi tal-lejla, meta smajt li qiegħed Malta mill-Ingilterra, ma stajtx ma nistidnux għal Prime Time għax ma nistgħux ma nlaqgħux magħkom. Illejla l-mistieden tiegħi huwa kompożitur, awtur teatrali kif ukoll produttur teatrali. Nilqa' miegħi lil Luke. Side on. Hello Luke, kif int? Serata tajba. Serata tajba. Grazzi tal-li aċċettajt l-istadina. Tista' takkomoda ruħek. Grazzi man. Jiena ħammur f'posti Għax Luke, aħna għandna tradizzjoni prime time. Min jiġi hawnhekk dejjem nirreġistrawhom. Konna bżonn id-dettalji biex nkunu nistgħu nirreġistrawhom. Isem ikun jom. Luke Sajdon.
Luke Sajdon.
Data ta' twelid. 10 ta' Awwissu 1994. 1994, Fejn inti mwieled, Luke? Malta, il-Pietà.
Pietà, Residenti? Londra, bħalissa. Londra.
Professjoni? Diffiċli, imma ejja ngħidu Direttur tal-Mużika u xogħol fit-Teatru. Direttur tal-Mużika u xogħol fit-Teatru. Kemm ilek l-Ingilterra issa, Luke? Is-sinni madwar seba' snin. Tlaqt eżatt ma' Lil Estate il-kors tal-università, kif semmejt iktar kmieni, u inni hemm issa ħa nagħlaq seba' snin u nofs kważi. Inti studjajt matematika u statistika, suġġetti kompletament differenti minn dak li qed tagħmel illum. Kompleta, ħafna nies jgħidu li hemm xi link bejn il-matematika u l-mużika. S'issa għadni ma esperjenzajthiex, però ċert illi hemm ċertu loġika li tidħol fil-matematika li ovvjament tittrasferixxi ruħha. għat-teatru u għall-mużika wkoll. Imma iva, dak kien, dik kien l-oriġini. Grazzi. Bil-perseveranza tiegħek ma qtajtx qalbek. Qalulek le darba, qalulek le darbtejn, però xorta waħda int tibqaj determinat li trid professjoni fil-mużika u t-teatru. Iva, kont tlajt Londra, kienet fil-bidu meta bdejt il-kors tal-università, u għall-bidu kont naħseb illi nixtieq inkun attur, jew inkella kantant. Iktar ma għadda ż-żmien, jiġifieri, l-idea ta' karriera fit-teatru hija waħda diversa, hija waħda ta' varjetà kbira. U iktar ma għaddew snin, iktar bdejt nirrealizza kemm hemm potenzjal u jiena bħala kreattiv għandi potenzjal fil-kitba tal-mużika, fil-kitba tat-teatru, kitba ta' plays, kitba ta' musicals, kif ukoll li tidderieġi l-mużika ma' komunitajiet differenti. Allura minn hemm fjorixxiet karriera ġdida li qatt ma ħlomt li jkolli, dejjem xtaqt, però irnexxieli nasal s'hemm s'issa għall-inqas. Luke, it-teatru u l-mużika tak l-opportunità li taħdem litteralment ma' kull ġenerazzjoni. Iva. Minn tfal, minn trabi, sa anzjani.
Kburi immens għax speċjalment meta qed tibda, kull job li ser jiġi għalik ser tgħidlu iva. U bħalissa qiegħed fi stat fejn l-iżgħar udjenza tiegħi huma babies li għadhom kif twieldu, trabi żgħar u forsi l-ikbar huma anzjani li jgħixu bid-dimensja pereżempju. U l-mużika ssib ruħha f'kull aspett u kull angolu ta' dawn il-komunitajiet li naħdem magħhom. Nmexxi ħafna korijiet ma' tfal, ma' żgħażagħ, ma' adulti, ma' familji, kif ukoll ma' anzjani u care homes u residenti f'djar tal-anzjani u kollha kemm huma jingħaqdu flimkien jew b'element ta' teatru jew b'element ta' mużika u hija xi ħaġa sabiħa li niċċelebrawha flimkien. Luke, darba qrajt intervista tiegħek u inti kkummentajt hekk, Oh no. Ħadd l-iskola ma jippreparak għall-fatt li ser tieħu daqshekk pjaċir fuq il-post tax-xogħol. Vera?
Meta għedtha dik? What a good quote! Għal.
Però meta meta taħseb fiha, u meta taħseb f'dak li għedt inti, fir-realtà, jagħmel ħafna sens. Il-professjoni, x-xogħol huwa litteralment ħajtek. Eżatt. U Alla ħares ma ma jkun xi ħaġa li inti tieħu gost tagħmel. Definitely. U meta int qiegħed nimmaġina f'kull sistema edukattiva dejjem se jkun hemm affarijiet li ser iqanqluk u se jagħtuk ħafna pjaċir bħal pereżempju kull lezzjoni ta' drama u kull lezzjoni tal-mużika li kellna fl-aspett ta' skola. Ehm, però kif ukoll hemm dawk is-suġġetti illi jgħidulek dan ħa jkollok bżonnu għax dan Mingħajr dan m'inti tagħmel xejn. Forsi l-affarijiet inbidlu nittama ħafna, xogħolna kollha ta' artisti huwa li nibdlu dik in-narattiva ta' fit-teatru m'hemmx flus jew inkella fil-mużika m'inti se tagħmel l-ebda karriera. Però li kieku xi ħadd jgħidlek f'punti fejn qed tagħmel deċiżjonijiet kbar ta' ħajtek illi isma' possibiltajiet hawn mad-dinja kollha ta' dak li inti tixtieq tagħmel u dak li ħa jirnexxielek tagħmel. Kieku xi ħadd qalli illi is-sitwazzjoni tal-karriera tiegħi se tkun fejn qiegħda bħalissa naħseb kont nidħaq jew nitbissem għax ngħid kif kif l-affarijiet se jaħdmu u se jiġu flimkien. Imma ġew u s-seba' snin li għamilt ġewwa Londra bdew minn kważi xejn, bla ebda kuntatt u bla ebda xogħol. U issa qiegħed fi stat fejn ma tgħaddix ma nqumx ġurnata fejn ngħid 'il Alla llum m'għandix x'nagħmel', which is a really really great way to experience your career.

Luke, lura fis-sena 2019 waqt il-Premju tal-Arti, inti kont wieħed mill-rebbieħa, ħadt wieħed mit-titli l-iktar prestiġġjużi, t-titlu ta' l-Artist Żagħżugħ tas-Sena. Għandna filmat ta' dik is-serata biex inqabbduk naqqa' nostalġija, ħa naraha flimkien. Il-Premju

Grazzi lill kunsill tal-Arti ta' Malta dan b'umiltà kbira dan huwa nur verament, verament kbir. Denise Mulholland, David Dawson, Rosetta De Battista, Janita Stubbs, Il-kumpanija Chicken Shed ġewwa l-Ingilterra grazzi talli għallimtuni x'jiġifieri tkun artist, grazzi talli tajtuni l-possibilità li nibni karriera fl-arti. X'kemm hi sabiħa li tgħid illi jkollok karriera fl-arti. Grazzi tassew.
Luke visibilment emozzjonat hemmhekk. Cheer togħti t-tifel.
Emozzjonat ta' veru kont. Kienet lejla ta' barra minn hawn. Ovvjament kienet l-istess sena fejn kellna l-Valletta 2018. Allura l-livell tal-produzzjonijiet kien ta' barra minn hawn. U dik il-lejla rbaħna tliet awards. Jiena rbaħt dak, il-produzzjoni Ħax li ktibt flimkien ma' Denise Mulholland rebħet Best Work for Young Audiences u rbaħna Best Production ukoll. Allura sat-tielet darba li tlajna on stage in-nies bdew jgħidu baqa' iktar xi jgħidu, baqa' iktar xi. Imma bil-Malti jgħidu fuq tlieta toqgħod il-borma, jiġifieri. U qagħdet.
Jiġifieri kontu eżatt ma' kif jgħid il-Malti. Eżatt. Luke, jekk ninħarsu lejn is-sena li għaddiet, waħda mill-iktar produzzjonijiet li ġibdet attenzjoni lokalment kienet it-Teatru tal-Miskin. Biċċa xogħol tiegħek, ktibtha inti, kreajtha inti. Ħa nieħdok lura meta bdejt taħdem fuqha, meta bdejt tikkreaha. Immaġinajt li ħa tagħmel daqshekk ħoss, litteralment idduru Malta kollha biha? dejjem kellna, dejjem kien hemm dak l-element ta' għandna xi ħaġa speċjali f'idejna, għandna xi ħaġa unika u dejjem ma bżajna xejn li nsiru nafu we explore new territories b'din il-biċċa. Bdiet, bdejt niktibha jiena, għamilt il-mużika kif ukoll l-iskript kien f'idejja u pproduċejtha wkoll jiena, però mbagħad il-proċess kien brillanti għax bdew deħlin kreattivi oħrajn including Denise Mulholland illi kienet id-Direttur, kif ukoll Ruth Burchill li kienet il-Moviment u l-cast kollu, it-team, u iddeċidejna illi wara l-sapport kbir tal-Kunsill Malti tal-Arti kif ukoll l-Aġenzija Żgħażagħ, ħadniha ma' Malta Għawdex kollha. Kienet waħda mill-ewwel produzzjonijiet illi daret tliet venues f'staġun wieħed, kemm f'Għawdex kif ukoll ġewwa Malta. Però l-proġett tat-Teatru tal-Miskin ma waqafx hemmhekk, ġejja t-tieni fażi tiegħu. It-Teatru tal-Miskin spiċċa bħala landmark ta' aħna nsejħulu Queer Theatre. ta' Side On Studio, hija l-brand tiegħi, spiċċat ġiet rappreżentazzjoni kbira tal-komunità queer jew il-komunità LGBTQI plus. Kienet storja illi ma bżajniex ngħiduha, iċċelebrajna l-komunità kollha u minn hemm bħala Side On Studio aħna verament looking forward illi dik il-legacy nkompluha. Allura proġetti ġodda illi ġejjin ma' Side On Studio, għandna l-ewwel ħaġa għandna proġett ta' kor, komunità, fejn qegħdin nistiednu l-kor il-komunità queer li tiġi tkanta magħna. Ħafna dettalji se joħorġu fuq Side On Studio fil-ġimgħat li ġejjin. Ħa nkunu qed naħdmu ma' Europride, però ukoll aħna eċitati li nibdew niktbu teatri tal-miskin ġodda, produzzjonijiet teatrali ġodda bi stejjer ta' Maltin u Għawdxin illi forsi s'issa għadhom ma ġewx iċċelebrati, stejjer ta' irġiel, nisa, persuni non-binary, persuni trans illi l-istorja tagħhom għadha Għadha ma ħarġitx. Għadna ma nafux fuqha, għadna ma ċċelebrajnihiex. Jekk hemm xi ħadd li qiegħed jarana u għandu xi stejjer bħal dawn illi hemm għatx kbir illi jaqsamhom, Sidon Studio huwa dak il-portal illi nittama li huwa lest illi jiġbor dawn l-istejjer, jieħu ħsiebhom u jaqsamhom ma' udjenzi ġodda. Luke, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla u wisq iktar ġejt taqsam ix-xogħol tiegħek kif ukoll l-appelli tiegħek mat-telespettaturi ta' Primetime. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla, fil-fatt grazzi għal kun. Għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti kun li meta tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek, żgur ħa jirnexxilek toħroġ dik it-togħma perfetta. Kif ukoll grazzi għal Nem Nem Candles, għalik għandna xemgħa li kull darba li tixgħelha ħa tfakkrek f'Malta meta tkun Londra wisq iktar tfakkrek fina ta' Prime Time. Grazzi u l-kumplament tas-serata t-tajba. Grazzi Lorna. Grazzi Luke. Lilkom it-telespettaturi, inħeġġiġkom tieqpaw hemmhekk, ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami u nkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor, però qabel, Infakkarkom li llum ħa nniedu kompetizzjoni ġdida, anzi mhux infakkarkom, ngħidilkom, ħa ngħidilkom li llum ħa nniedu kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Sterile Garda. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni faċli ħafna. Kull ma tridu tagħmlu huwa li tibgħatulna ritratt flimkien mal-familja tagħkom biex tiċċelebraw l-imħabba li għandkom lejn il-familja tagħkom. Dak ir-ritratt li tibgħatulna flimkien mal-familja tagħkom, grazzi għal Sterile Garda, jista' joħroġkom rebbieħa. u l-ikla li jmiss li torganizzaw għall-familja jew għall-ħbieb tkun naqra iktar speċjali għax grazzi għal Stella Ergarda ħa tkun iktar fina. Jien minn hawnhekk ngħidilkom grazzi tal-parteċipazzjoni tagħkom u ngħidilkom grazzi bil-quddiem. Ħa mmorru għal waqfa żgħira tar-riklami, kif niġu lura, ikompli Primetime, ibqgħu hemmhekk.
Flexis Fortify fih doża qawwija ta' kollaġin li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqla aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, Għand l-ispiżer issib prodotti oħra Flexies, Flexies Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexies Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal prime time qabel ma nħallikom nixtieq nfakkarkom li minn hawn ftit tal-ġranet oħra eżattament fl-ewwel weekend ta' Mejju ħa niċċelebraw jum l-omm. Aħna ma stajniex inħallu diċ-ċelebrazzjoni tgħaddi minn quddiemna Mingħajr ma nfakkrukom fiha wisq iktar mingħajr ma ntukom inizjattiva biex intom terbħu xi ftit rigali. Fil-fatt, ingħaqadna ma' Nemnem Candles u għandna inizjattiva interessanti għal dawk kollha li jsegwuna biex ikunu jistgħu jipparteċipaw fiha, kompetizzjoni li ħa toħroġkom rebbieħa, insomma biex inkunu preċiżi li ħa toħroġ il-mama tagħkom rebbieħa. Irridu naraw ritratti tagħkom flimkien mal-mama sabiex niċċelebraw Jum l-Omm u dak ir-ritratt li tibgħatulna, grazzi. Għal Nemnem Candles jista' jrebbaħ lill-mama tagħkom xemgħa li ġiet kreata b'mod apposta għal Jum l-Omm sabiex turuha sabiex tagħmlu apprezzament lejn ommijietkom għal dan Jum l-Omm. Ir-ritratt flimkien mal-mama tagħkom tistgħu tibagħtuhulna permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook jew inkella Instagram, omm in bonnici dot TV. Qed nistenna r-ritratti tagħkom u qed nistenna l-parteċipazzjoni tagħkom. Jien ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla, ngħid grazzi lil Zahra li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u ħa niltaqgħu għada. Il-kumplament tas-serata t-tajba. Ciao! Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Glutex, gluten free traditional Maltese products, so yummy you won't taste the difference. The new Beko range, beyond beautiful, just like nature.

Nemnem, xema artiġanali magħmula bi mħabba.
Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek, the makeup artist.
Logo Express. Privé Hairdressing.
Oriental.